Es aquí au pont du diable que s'acaba le Gorge d'Irau, tout pròche Sant Guièm du Desèrt e de la Bauma de Clamosa. Just en dessús d'aquel pont, Sant Jan de Fòs, lo vilatge pitoresc Reputat pendent de temps per se terralhes e per la fabricacion de tèule, brica e gòrga de tèrra gela. Pament, au fil du temps, aquelas activitats se son abenadas fins a desaparéisser completament. Mai èra sans comptar sur una ponhada de terralhiers que voguèret tornar lançar la maquina e lo succès fuguèt tal que uèi un mesèu de la terralha Argileum fugue amenatjar au còr dau vilatge dins un ancien talhièr de terralhier. Avèm rescontrar un deis actors principau d'aquela capitat que nos parla embe passion de la terralha locala. Soi trabalhè a Sint-Jean-de-Fòrç fò 35 ans. Ò començat un pòu tard de me metre a la terralha perque aviò eras vinhai rui, fasiò de bia en cave particuliar, aviò pas le temps de faire lo tarralhè. En fasent de recherches genealogiques me soi aperçut qu'aviò fòs. Potier fosse terralhier dim mes ancètres. Au comptat mai de trente potier. Es coma aquò que l'envège de faire lo tarralhier m'es venguda. Las pièças que me cal faire an de las mesuras. Ò jo vòl, vole, carafa, ecuèlh, orcholet. Per prendre les mesures de chac pièça, jo de compàs mesure en primier d'en bas Pioi quand, quand la pièça èra montada, una autra mesura a, per la hauteur, per faire lo pè, lo fò an de, an de una estèca e l'estèca servís tanben per, per tirar l'aiga qu'es en surfaça e aquò es pe, una esponcha per tirar l'aiga quand podèm pas metre la man dedins, lo fasèm amb d'aquò. l'aiguilha per decupar la partie de nòrd de la pièça e l'aiga perque cal totjorn tornar a d'aiga. Voilà, es a peu près tot lo bazar que i ò aquí que sirve per trabalhar. A partir del sègle XV, lo starraier s'es developat perque i avió d'arcila de. De bona qualitat, sol, au pè de la montanha, en bas del vilatge, un pò pertot, ua d'argila bona per faire de terralha. Lo premier terralhier qu'èra mencionat dins las escrits es Ramon Sinadier, qu'èra terralhier en 1530. D'autres talhiers se dubrirèron E per arribar en 1838 ambé 25 talhiers que empleguèn un centèn d'obriers. Ara a Sint-Jan-de-Fòsses i a un desenat de talhiers.

Avió de destinas, fasió de lo vi e avió una carreta, avió lo material per laudar tot aquò e au mes pendent 70 ans un tropèu de fèdas, i avió de migu pertot e tot èra conservat dins lo migu e

La sal per secar las terralhas, l'avèm trobat intact. Alòra aquí sèm dins la sala de tornatge, jo avèm trapat lo material per faire les toupies e les orchols tot aquò. Deu cantó alai i a la meula per faire le mai. Aquí i a lo molí que servisse al tarraier per l'esmalt. Aquel esmalt deve èstre polvèra, lo mesclar amb d'arcila e faire l'esmalt. Aquí o la muralha qu'es cobèrta amb de coralh esmaltat. Capar o la paret de l'umiditat. Aquò es l'argila qu'avèm trapat dins lo luòc aquí e que èra prèsta per trabalhar. Ara o secat e l'avèm quitat coma l'avèm trapat a l'origina. Alòr per faire las terralhas cal Per trabalhar l'argila cal d'aiga e aquí dins aquela sala i avió una cistèrna ont i avió totjorn d'aiga. Aquela maquina servissió per una produccion mitat mecanica. Fasió de tiula. de tudèl e de bricas. Li talhier de terralha tradicionala an fa florida. Mas dempièu pauc, un talhier de terralha novèu, especializat de l'asagatge de planta, s'es estallat a Sanjat de Fòs, i fabrica d'uias. D'uias Mas de qué es aquò? Lo jaç es un sistèma per asagar l'aiga difusa per capillaritat per anar dans la tèrra qu'es autour. Las rasigas cercan l'umiditat. Cal en metre segon la fòrça de la planta. L'aiga difusa e van naturalament a costat de lo jaç. E l'aiga es regularament pròche de la planta. Aquò estudaira, prepara la tèrra e mescla un pauc la tèrra per l'omogeneïtat. I a de budèn de budi de tèrra que sòrte. En primier cal centrar l'argila a mitat del torn amb de la pression de las mans fasent montar la tèrra dos o tres còp per la mesclar piòi amb de lo dech fasent lo trau piòi montant un pauc la tèrra. E per per faire la forma cal metre una jo una man que de dins e l'autre de fòra. Piòi encaro la man de dins per faire lo ventre. de Tupy es la manque de dinc que quicha un pauc vers l'exterior. L'interior es acabat, manca faire lo còl.

Alòra, aquí a Saint-Jean-de-Fòrç, los tarradiers s'èn cropat en associacion e chacun fasent un marché de tarradiers qu'es lo màssim important de Grau. Fasèm tanben una animacion en octòbre que s'apèl Festibòl o jo pasque de bòl e aquòl o fasèm un an sur dos e l'autre an fasèm la braderie de Potier, la braderie de Tarraier. La bradarion se fa cada dos ans dins un pichòt vilatge o jo pagai d'animacion. per faire vivre los vilatges de la comunautat de comunes.
Dins aquela region fòrça toristica, l'installacion de terralhers nombrós, l'implantacion d'un musèu important e la fabricacion d'oïa laissan pensar, e aquò es encoratjant, que aicí A Sangent-de-Fòrç, l'avenir de la terralha es assegurat.
Terralho perque es una passion. Parés faire perque m'emmasca. La genealogia que m'o permés de trobar rèires tarraiers.